Ffaith bach i chi, bois, mae 16,000 o bobl yn graddio mewn ffasiwn pob blwyddyn yma ym Mrydain. A ble dyn nhw gyd yn mynd? Graduate Fashion Week, wrth gwrs. A pwy sy'n cael media pass? O oh, ie, yeah. Fi. Fi yma. Just saying. Mae llawer o bobl yma. Fi'n credu mae'n eitha boblogaidd. Ti'n gobeithio ti ddim yn mynd i mynd ar goll. Daeth 45 prifysgol i gyd i ddangos ei gwaith ar stondinau ffasiwn enfawr.
Reit, fi really, really yn hoffi y stondin ma. Mae rhai o'r ffrogiau yn eitha gwahanol a dwi'n really, really hoffi yna. Mae ffrog hon yn un o fy ffefryn o stondin yma. Mae'r lliwiau oren a'r melyn yma wedi gweld ar y catwalks yn wythnos Fashion Llundain, so mae'n eitha ar trend i fod yn onest. Dwi rili yn hoffi gwaith yma. Mae'r collar turtleneck yma yn rili mewn ffasiwn ar y funud, a'r y ffordd maen nhw wedi gweithio fe allan o glân yn rili unique. Rili, rili hoffi darn ma. Dwi gyda'r cynllunydd a mae'r gwisgoedd na wedi cymryd o leia 300 o oriau. That's mental! Mae'r sgidiau yma yn amazing. Mae yna llawer o gwahanol fathau. Rhain wedi cael eu sbrydoli, dwi'n credu, gyda rhyw fath o tribal, ni'n cael esgyrn fan hyn a'r plu. A mae'r rhain fan hyn, dwi'n credu, maen nhw'n edrych ar sportswear sydd yn eitha current ar y funud. Caru rheina. Dyma rhai o fy hoff eitemau. Dwi'n meddwl bod nhw'n barod i wisgo, ond maen nhw'n gwahanol i unrhyw beth dwi wedi gweld o'r blaen. Y ffordd mae we- gyd wedi plethu a'r cymysgedd o ffedr. Mae'n cael rhyw fath o edrychiad fel Siapaneaidd. Rili, rili cŵl. Dwi wedi bod yn cerdded o gwmpas nawr ond tipyn. Ond, amser mynd mewn i'r catwalk ar gyfer Prifysgol Northampton. meddwl bod yn edrych fel hyn. Reit, ble mae'r pit? Cafodd 20 prifysgol y cyfle i arddangos eu gwaith ar y catwalk, a dyma rhai o'r uchaf bwyntiau. Ac ar ôl gwylio ambell i sioe, ges i gyfle i ddal lan gyda Nia Richards ar stondin Prifysgol Casnewydd. Fi wedi bod yma ers di Sadwrn, fi'n um, dyngos gwaith fi, portfolio fi ar y stan. Yn dy portfolio, wnes i gweld fel bag, beth oedd hyn ar gyfer? Yeah, o fi di ennill um, cystadleuaeth le oedd o fi wedi bod wneud print am bag tot, Alright. So um, dyma fi'n neud hwnna a dyma'r uh, top 10 yn cael ei roi mewn i fel public vote. Mm -hmm. So oedd e fel blog hefyd ble oedd pobl yn chi voto a es i ennill wedyn. So. Nice. Yes. yeah.
A beth am wythnos Graduate Fashion Week? Ti wedi neud llawer? Ie, yeah, wel fi jyst wedi bod fan hyn a bwysau yn stand ni. rhan fwyaf o'r amser, ond mae'n neis i gweld pobl yn cerdded, dod i gweld gwaith y ti. Neis i gweld pobl eraill hefyd o gwahaniol um, prifysgol hefyd i gweld beth maen nhw wedi bod yn neud hefyd.
Felly, rydw i wedi gweld llawer ar y catwalk. Roedd Grace Golding wedi dangos casgliad o Birmingham. Roedd casgliad yn dangos patrymau o textures wedi creu gyda digital printing. So roedd cymysgedd. Oedd e'n dod lawr y catwalk a ti'n meddwl, ydy hynna'n defnydd neu graphic printing? Rili rili diddorol. Casgliad arall o'n i wedi mwynhau oedd Holly Jane Smith o Birmingham. Roedd e'n cynnwys y Evil Eye 'na a mae hynna'n rili trendy ar hyn o'r bryd. Mae wedi cael ei ddefnyddio gan bobl fel like Lady Gaga, Madonna, pethau felly. So mae'n eitha tywyll, ond mae hi wedi cymysgu fo gyda lliwiau rili really llachar. Un casgliad so fi ddim yn really impressed gyda oedd uh, Prifysgol de Montfort. Ro'n nhw wedi fel defnyddio gormod o textures, patterns, gyd wedi clasio gyda gilydd. Oedd e fel, doedd e ddim yn gallu gwneud penderfyniant ar ei casgliadau. So, dwi wedi mwynhau fy hunan, wnes i ddim cael unrhyw freebies, gutted, ond dwi'n cael gwahoddiad ar gyfer after show party, felly fi'n mynd. Tara!